Sekiz senesine yazıcı olmaq kerek edim, lâkin Riza Fazıl meni almadı. Tap on dört senesinen oldım, yazıcılarğa kirdim, kirip oldım. Ne içün almadı, onı añlat. Bilesiñ, ne içün almadı? Çünki men qırımlardan olam, o ise tatar. Añladın? Men oña kirecek olsam, siz özüñizniñ Teşkilâtınıznı qurıñız da, soñ kirersiz, dedi maña. Bu, dedi, qırımtatar yazıcıları. Men dedim, biz tatar degilmiz, Riza ağa, biz, dedim, qırımlarmız. Tatarnı bizge, dedim, yapıştırdılar mahsus mından quvıp çıqarmaq içün, desem, bir kapika alğanı yoq. Soñ men hastalandım, maña bolnitsağa keldi Riza ağa. Keldi de, Kel, al dokumentiñi, dedi maña. Yazıcılıqqa seni qabul etemiz, dedi. Añladın? Soñ Zarema barıp aldı meni bolnitsadan, hastahaneden. Ağır ve şiirli oldı. Endi rametli, ramet olsun, canı çıqmay. Qızım, endi bizim devletimizniñ adı Qırım. Krımskaya SSR edi. Qırım hanlığı edi. Qırımında tatar sözü barmı? Tatar sözü yoq. Neçün biz tatarmız? Onı çukutlar yaptılar.
Devletçigimiz olsa soñunu yapar. A şimdi olmay onu yapmay çünki. Mana bugün de olar er yerde olar çukutlar.
Aqlınızda ne var? Babam pek yahşı adam edi, merametli, adaletli edi. Hatına mır vaqıt aytardı.
Anasınıñ adı Fadime edi, babasınıñ adı İbraim edi. Olar Bekir, büyükleri soñ Ömer, soñ. Osman, ğaliba, Türkiyege kitti o. Revolütsiya olğan soñ balasın, çağasın qayıqqa qoydı da, altı balası bar edi. Episi kittiler Türkiyege, qaçtı. Soñ bir dane qurtümer bar edi, o öz-özüni attı. Onı avcılıqqa barğanda öz-özüni attı. Tüfeği artqa attı, Allahım, qut yayıp oldı. Soñ endi dört dane oldı, toqta, dört. Olar yedi bala ediler. Soñ, birisi daa, birisi daa, ana, men endi qartım da, yetmiş beş yaşım, endi unutam. Sen bir yerde yazdın defterde. Yazılı, mına mında yazılı bir yerler, kitap içlerinde bar. Ketirdim sizge kitap. Etim. Soñ babam kite. Eñ kiçkeneleri Haçal. Aa, birden Fatma bar edi. Qız. Eki qız, beş oğlan ediler. O Fatmanı hırsız dep, bu küncüliknen yapılğan şey. Aqayım küngegen birisi. Bilmeyim, ne olğan. Onı küncüliknen üstüne bir şey ayttılar da, onı ta bir yerge yolladılar, o Fatmanı. Oşun, yedi baladan beş oğlan, eki qız ediler. Qaçalım, Sahalinde o edi, onı aqayı rus edi, birinci aqayı Qırım adamı edi, Cevdete oğlu bar edi. Ömer emcem, a, Bekir emcem, üç balası bar edi, apayı Selmi edi.

Qalğanları avtonovlı. Ve kiremce de qolun, özüniñ qolun atqan edi. Onda qolun mına yeri yoq edi. Mına öyle bir şeynen çırmalıp tura edi qolu. Ve kiremcenin üç balası bar edi, Ayşe, Meryem, Amet emce. Yani Gülge, bilmeysiñ? Amet emce qolsuz Amet, cenkten qolsuz keldi. O da Nauda otura edi. Nauda otura edi.
Qolsuz edi. Menim aqlım da yoq.
Cenkten öyle qayttı qolsuz. Menim yaşım yetmiş yedi bala. Amet emce.
Amet emceniñ bu Ömer emceniñ oğlu Cevdet bar edi, oğa qaramanlıqnı bermediler. Men epsini yazam anda, özüm kitabımda epimiz barmız. Ana, öyle etip, Zaman pek adaletli adam edi. O, bütün ömrü gazetelerde çalıştı, Qırımda da. Anda Lenin bayrağını yüre, yüre, yüre, yüre, tilimiz saqlansın dep, onı istemegenler de çıqtılar, Oo, satıldınız, dediler. Lâkin til çün Razı oldılar, añlamaq içün, çünki tilni saqlamaq kerek. Gazet çıqsa, til saqladı, añladın sen. Onıñ içün öte çoq duşmanlıq yapıplar soñ babama. Ana, gazette çalıştı, satqın, bilmem bir şey. O, Şamil Alâdinni, o, şemizadeler közden çıqardılar. Da.
Amma babam kene de, o, babam bile edi, o, til içün çalışa edi. Türkçe saqlamaq içün. Ana, anda neyin barağında babam o yetmiş beş senesinece çalıştı, soñ pensiyağa çıqtı. Çoq keçmeden yetmiş altı senesi babam keçindi. Çünki cenk körgen adam. O cenkke özüniñ göñüli kitti. Göñüli kitti cenkke. Sami şol, dobrovoltsem.

Babamı, kak vrak naroda, posadili. O vaqıt Enverçik ağaçığımız hastalandı. Anamı bir yerge işke almaylar. Çünki jına vraga naroda, añladın? Açlıqtan öldi bala. Hastalandı, açlıqtan da öldi. Episi. Vobşem, endi bir Enver ağamız bar edi, o da öldi. Vobşem, ne de, ne de olsa, Anam mına mında öldi, Qırımda. Anda köyge tüştik, añladınmı sen, köyge tüştik. Bir usloviya, bir şey yoq. Garip anaçığım. Endi kvartira aldıq, çünki kvartirağa yazılğan edik. O kvartiranı da Ana bala etil, babam içün ana bala pensioner respublikanskoye znaçeniye. Onıñ içün bizni kvartirağa qoydılar oçerkta. Endi babam yoq ta, anam onı aqadını dep, kak pensioner babamdan keç tuvğa. Aqçanı. Mına.

Kartoçkalar almaq kerek. Vay! Mında bar.
Aa, bar eken.
Aç.
Aç çıqı.
Aa, mına tatamız. Mına. Ha, üçümiz de mındamız. O menden on doquz yaş büyük. Bu ta Liniyali tatamız, bu Gülnar, bura onıñ anası, bu menim. Bu babamız endi pensiyağa çıqqan vaqıtı.

Endi bir şey çıqacağı yoq, nasıl qoyacağımız? Berip olğan kibi ber dedim, berdi işte bir şey. Sağ olsun. Alla eyiligiñizge qaytarsın. Bu bilesiñ, biz epimiz ölüp ketecemiz, amma kitap qala. Añladın? Men içine yazarım aqçanı bergenini. Familiyası nasıl kite? Karaçul.
Nasıl?
Karaçul.

Men özüm aqşama da mına bu adamnıñ kitabını çıqardım. No, babam içün yazğan edim. Povest, Abdulla Dermenci degen povest. Onı çıqardım. Bunlar hepsi öldüler endi. Oqamadı, e?
Tek güzel etip añlaşılsın.
Qara çölde? Da, on poşel, böyle
yazıla.
Qara.

İşte, Zehra, Ayşe, soñ Leyla, bu da Asan endi oldı. A men aña aşan tepede göstererim anda kak ras. Yoq, törüncesi dese oldı. O kitap içün. A kitap, a kitap içün derek anda özel körüne. E siz kak ras anda aytarsız, menden qoşarım hepsini, baqarsız. Bir şey añlamadım. O anda drevo yaptı.